Zeitindah payment kan pek lai timi kan payment pek ningcang kha kan vun zoh ta rih hna lai. Link an rak in kuatmi hna ahkhan payment tuahnak a um lai i na email ahkhan email ah na kal lai i payment tuahnak i an rak in kuatmi ca an i kuatmi Mirang holh cawnnak app kong kha hika zawn hin na hmuh lai. Payment tuahnak cu a cung bik ah khan payment peknak link ti kha hika zawn ah hin nan hmuh ko lai. Phelpha in tuahmi a si i hmaka kan i click piak lai. I a ṭhat a si ahcun Google Chrome maw internet Maw pakhat poahpoah ka hmanpiak ulaw a ṭha. I a ṭhat bik a si ahcun form nakin hin computer in payment tuah kha a ran zong a rang deuh, a fawi zong a fawi deuh. I a ṭhat ahcun computer in khan payment kha tuah kho ulaw a ṭha ti zong kha vun chimchih ka duhmi a si. I khakha payment peknak na kal tikah khan Hika zawn ahhin hrianglei bik ahhin Mirang holh cawnnak app timi nan hmuh lai. Cun hika zawn hin item price timi kha sawmthum a si. US ahcun dollar sawmthum, Canada ahcun dollar sawmthum a si. Cun Australia chim lo, Kawlram chim lo, Malaysia chim lo paohpaoh cu dollar sawmthum lawngte khoi kaa paoh a si dih lai. Cun quantity timi kaa zawn khi kan zohpiak lai. Quantity timi kaa zawn ahkhin app kha pahnih na duh a si ahcun two na ṭialpiak lai. I pakhat lawng na duh a si ahcun hi kaa zawn te hi update na tuahpiak lai. Two tiah na ṭial a si ahcun a tangka kha total ahkhan sawmruk a si lai. I pakhat te lawng na duh a si ahcun One ti na ṭial piak lai i update timi te kha na hmeh piak lai. Cu update timi na hmeh piak dih hnu ah khan uh, zeitindah a um ṭhan lai, zeitindah a cawn ṭhan lai ti si cun payment kha sawmthum ah aa thleng lai. Okay, uh, cu dih hnu ah khan check out timi hi na hmeh piak lai. Check out na hmeh piak dih hnu ah khan uh, bank, uh, bank number te hna ṭialnak cun building address te hna ṭialnak kha phan lai. Hika zawn in Pay with My Phelpha a khongh tiah na ti sual a si ahcun email ṭialnak link le mah cucun Phelpha password ṭialnak kha aan hal lai. Tucu Phelpha kha kannih kan neih lo caah khan Pay with Debit or Credit Card timi kha kan click piak lai. Cu na click dih hnu ah khan atu bantuk in hihi pawl ca hi nan rak hmuh lai. A cung bik i a cuangmi cu zeidah a si tiah cun debit or credit card number ti a si i na bank card number a cung bik hin na ṭialpiak lai. Cun second ah payment type timi cu zeihmanh thimh a haumi a um lo. Cun expiration date ah khan cun na bank kha zeitik thla le kum ah dah a thih timi kha aa na ṭialpiak lai. Cun CSC cu na bank hnulei i lung number pathum te kha a si lai. Building address cu zeidah a si tiah cun bank na rak tuah lio i address na rak pekmi bank na address na rak pekmi address kha si te lai cun ah hika zawn ahhin na form number hi tial piak chih law a ṭha he na form number le na email kha tial piak chih te cu dih hnu ah a tang bik ahhin pay timi te hi pay timi bat un te nan hmuh lai i hi pay timi te nan vun click hin cun a nan payment kha a tlam tling cang tinak ka si nan payment Kha nan ah an hmuh cang a si ahcun verify in tuah cang hnu khan cun FID timi te kha an rak in kuat colh ko hna lai. Mah ti khan payment tuah ning cang si lai tampi ne lawm.